Oh what isn't special about it, it's amazing you know, looking forward to that massively umm you know it's going to be huge, massive crowd, the atmosphere is amazing and uh and the track always you know provides good racing so it'll be great.
Fe fydd ysgorio'r tymor hyd yma gyda'i helfilon yng Ngred Ffilm ardderchog a Woofy yn profi taw cam gwag oedd ei ddiystyru fel cystadleuwr dim mwy na brwdfrydig ar ddechrau'r flwyddyn i gystadlu ochr yn ochr â'r goreuon. Trwy waith caled, penderfyniad haearnaidd hyd at ddiodde' poen ar Brydieu, dath 'na drawsnewidiad ac mae'r rebel bellach wedi ddyrchafu'n arwr ymhlith y werin ar ei ffordd i'r brig. Wedi pedwar cymal yn unig o'r bencampwriaeth fe gyrhaeddodd Wwffi garreg filltir nodedig gyda'i fuddugoliaeth gyntaf mewn Grand Prix yn y Weriniaeth Siec. Yn sydyn, roedd e'n ail yn y bencampwriaeth a rhaid oedd cymryd sylw. Fe brofodd Woofy nid yn unig yr amheuwyr ond iddo fe'i hunan hefyd bod modd llwyddo ar y llwyfan ucha un. Ond roedd 'na ddyled i'w thalu yn gynta'. Codwyd 35 o filoedd o bunnoedd ar daith feicio noddedig, er cof am ei dad Rob a fu farw o ganser, ond na wnaeth e berthu cymaint i sicrhau fod ei fab yn gwireddu ei freuddwyd fawr. Pen y daith lwyddiannus oedd Grand Prix Prydain yng Nghaerdydd. A ble ro'dd 'na ddamwen yn 'i aros rownd y gornel gynta'. Ond do'dd Ty ddim am adael torri pont 'i ysgwydd i chwalu'r freuddwyd. Sgriw neu fwy a phlât o ddur yn ei lle ac roedd Wffi nôl ar 'i feic ymhen pythefnos i sicrhau'r trydydd safle yng nghyfarfod Groshoff yng Ngwlad Pwyl. Gyda'i ysbryd di-ildio yn disgleirio fe ddringodd e'r podiwm eto yn yr Eidal a Latfia. I achub y blaen ar Emil Sayfutdinov i arwain y gyfres wedi naw rownd. Reidio ardderchog yn Slovenia wedyn yn dod ag ail safle haeddiannol ac i agor bwlch ar frig y tabl, ac yna cyfle gipio'r bencampwriaeth yn Stockholm. Ond i wrthbrofi'r hen goel nad ydyw mellten yn taro ddwywaith yn yr un man, Dyma Wffi'n torri pont ei ysgwydd eto. Ond, unwaith yn rhagor, deied yr awr a deied y dyn. Tai yn cwblhau y pump ras ar y cerdyn i hawlio saith pwynt gwerthfawr. Pythefnos arall ac yn dilyn cyngor meddygol i beidio mynd am lawdriniaeth, fe gyrhaeddodd y gyfarfod twrwn yng Ngwlad Pwyl gyda'r plât yn ei ysgwydd yn blêt. Rownd ola'r bencampwriaeth ac unwaith eto mae Sue a Thayos yn nyrfys yno i gefnogi. A fydde'r miloedd o Brydeinwyr sydd wedi gwneud y siwrne i Wlad Pwyl yn ysbrydoliaeth i Woofy i wireddu ei freuddwyd neu a fydde'r crwt lleol, Yaroslav Hampel, yn taflu dŵr oer ar ei obeithion gan ychwanegu enw fe at sêr y gamp sydd â henwau eisoes ar dlws hardd pencampwriaeth y byd? Y dorf wybodus ar eu traed maen nhw'n gwybod os y bydd Hampel yn gorffen yn drydydd neu bedwerydd a Woofenden yn ennill rhagrás pump, Fe fydd y frwydr am y bencampwriaeth drosodd, Woofenden fydd y pencampwr. Y golen troi i wyrdd, Woofenden yn y wasgod felen, ar y tu fas da Hampel ar y gât yn y long fwya manteisiol, Woofenden yn mynd yn llydan, Hampel ar y llwybr cul, Hampel yn arwain yn gwyliwch ar Woofenden yn dod rownd iddo ar y tu fas, dyna beth yw mentro, yn hedfan lan ar y tu fas i Hampel, Ti'n siŵr fod e'n meddwl ei fod e'n tynnu arad yr deirgwys y tu ôl iddo fe? Cadwch lygad ar Murczynski yn y glas hefyd yn gwneud symudiad ar y tu mewn i'r trac. Weffenden yn arwain Murczynski yn yr ail safle. Fe yw'r joker yn y pac, ond dyw Hampel ddim yn werthin. Gall Wffi gipio'r bencampwriaeth os y gnaiff hi orffen fel hyn. Mas ar y tu flaen, ar ben ei hunan, mewn mwy nag un ystyr. Yn syfrdanol o gyflym, fel y mae wedi bod trwy gydol y tymor. Biedzinski, y bachgen lleol, yn cael ei gyfle ac yn gwneud y gorau o'r cyfle, yn dal gafael ar ei safle. Perfformiad gorau'r tymor gan Tadhg Wolfenden, un cylch o'r trac rhyngddo fe a phencampwriaeth Speedway y Byd yn 2003 ar ddeg. Buddugoliaeth yw Wolfenden, trydydd i Hemphill, yn golygu na all y beiciwr o Wlad Pwyl ddal y Prydeiniwr, Oscar Skopp. Reidio gwych gan y Sais ifanc, fe yw'r pencampwr byd newydd, tymor rhyfeddol, nid heb i gyfnodau anodd a dwi yn ffan mawr. Buon yr un amheuaeth doedd e, croeso ti wedi paratoi eisoes, pencampwr Speedway y byd yn 2004 ar ddeg yn dathlu ar un olwyn. Mae wedi anghofio eisoes am y difrod i bont i ysgwydd, mae'r adrenalin yn llifo, gorfoledd a ryddhad hefyd yn gymysg â'r emosiwn. Mae wedi torri pont i ysgwydd ddwy waith ond fydd hynny ddim yn rhwystr. Nôl ar y gylch daeth Lenny yn y brif adran a nawr yn cael ei goroni yn bencampwr byd. Tye Woffinden ni yw pencampwr Speedway y byd yn 2003 ar ddeg. Mae'n haeddu ein llongyfarchion, y beiciwr cyntaf o Bryden i gipio'r teitl mewn tair blynedd ar ddeg.